Hai, salam ngagai semua bala peninga jom kongsi kisah seram. Betemu baru kitai dalam versi Iban. Nyambung jerita ku serenya, Subong bebai ke Jemilah pulai begegaut laban kenu ku Subong apai Jemilah udah nadai. Lalu, aram kitai nyambung jerita tu baru. Tang sebedau aku ngepunka jerita tu, aku ngarapka bala peninga ulih like, share enggau subscribe jerita aku tu ke tanda sukung kita nuju aku. Aram kitai ngepunka jerita tu. Ninga laki iya subung madahka apai iya udah nadai, Jemilah nadai jaku mayuh agi. Lalu, begaut nyanda anak seduai sereta nitihka subung pulai ke rumah panjai. Tudah subong tu tadi nganti di baruh enggai niki ke dalam langkau seduai. Bah, aram kitai, ku Jemilah. Bah, aram yeh, aku entudi belakang nuan manchar kenoa jalai, ku Subong madahka Jemilah tadi. Seduai tadi pan lalu bejalai. Sepemanjai seduai bejalai dia Jemilah malik ke belakang lalu tepedaka pejalai laki iya nyau ke jingka. Ndai nama ga bejalai nuan bekanya bung, ku Jemilah. Nadai utai, pedis sebai aku tepegilo tadi, ku Subong nyau Jemilah. Singgah lu kitai, aku meda kaki nuan, ku Jemilah madah ke Subong. Eh nibuh, ka begaut kitai tu, anang limpang-limpang. Laun kitai lagi nyau malam hari tu, ku Tudah Subong nganu Jemilah. Tudah Jemilah nadai munyi agi. Lalu bejalai meh sida tiga menyina tadi neresa petang malam. Semina bebai ke kelita ari langkau umai tadi. Terang meh jalai malam tu. Nadai ga bulan bisi kembung? ku Jemilah madah ke Subong. Ya meh, nyamai tu bejalai. Nemu Petara tu Augat pulai, ku tudah Subong bejaku ari belakang Jemilah. Agi pedis kaki nuan tadi. Nama pejalai nuan nyop balat meh ke jingga? Ku tudah Jemilah madah ke Subong. Laban pia iya bejalai pia iya merati ke bejalai Subong. Nadai nya enda nama, sigi ke gaya, ku Subong nyaut Jemilah. Datai seduai ba jematan Subong lalu bejaku, Bah, baik ketu anak tua, dulu nuan, ku tudah Subong madah ke Jemilah. Udah iya nyuwa anak seduai agai Subong. Jemilah pan lalu niti jematan nya belelubah. Ai bejalai sepiak, Subong lalu nyua anak seduai ngagai Jemilah. Subong lalu bejaku, Ne, alah nuan, aku nadai bepegai bekayu bejalai tadi, ku Subong sesengih malik ke mua Jemilah. Jemilah semina ngiling kepala meda ulah Subong. Seduai pan lalu bepun bejalai baru. Nyau ke la lama seduai bejalai sabak sida serumah nyau dampih didinga. Bendar tudah Jemilah ngetat ke ai mata. Makin lama makin dampih. Nyau penuh sida serumah begempuru di mua ruai sida Jemilah. Apo nyin iya apai aku, kasih mei, ku Jemilah. Ya meh, kasih sayau madut pengerindu, tang nadai panjai beulai, ko Subong nyaut. Belai-belai enda munyi nya ke tudah Subong, lalu megai jari Jemilah. Lai! Nama ga jari nuan chelap amai? ko Jemilah. Hari tu chelap mai, Ku tudah subong nyau Jumilah. Kasih meh apai aku, ku Jumilah. Kasih sayau madu pengerindu tang nadai panjai begulai, ku subong nyau Jumilah baru. Datai besimpang enda jauh ari rumah panjai, subong pan ngasuh Jumilah dulu laban iya ka nengah belakang ka enggau orang ngintu utai. Datai tudah Jemilah ba pala tangga, sida serumah tekenyit meda Jemilah enggau anak iya. Ndai, sapa te madah ke seduai? Be, be, baka ni seduai tau datai? ku sida serumah alit ati meda Jemilah enggau anak iya. Ndai, kami tiga Subong tadi, Subong ke baru pulai ari rumah panjai, madah ke apai udah nadai, ku saut Jemilah. Sida serumah beperening pangan diri. Ni iya dah, ko sida nanya Jemilah. Eh, nya ke belakang bilik enggau orang indu tepakai, ko Jemilah. Sida ke tuai lalu belawa ke belakang bilik ngiga subung. Nadai ga sida bisi meda subung. Nama ga ulah kita nyelai mai nih? Nyo baka ke ngiga entu, ko Jemilah. Ati ke sinu ngenang ke pemati apai iya nyo pulai ke geram meda ulah sida serumah begiga ke subong. Ninga sida begau ke penatai Jemilah, apai Jemilah pan lalu keluar. Nama utai ke begau kita neh? ko apai Jemilah ngelara sida serumah. Nyau lemi pala patung Jemilah meda apai iya dedegi bemua pintu. Ndai. Apai, nama Subong madah enun dah nadai tedi? ku Jemilah. Sida serumah, semina perening ja. Ninga jaku Jemilah munyi nya. Agi aku tu idup, agi panjai umur aku tu, ku apai Jemilah. Chalai, nuan empu meda sapa ke gali bebilik nyin. Lalu, tama ke bilik meh tudah Jemilah. Dia iya nyau tekepang ati meda orang ke galik betengah bilik nya laki iya empu. Nyau Dudui meh tudah Jemilah tu nyabak ngenang ke iya baru udah berandau enggau semengat laki iya sepemanjai jalai tadi. Iya lalu berunding, Patut meh jalai terang taja bejalai ngena api kelita. Udah nya, lebuh maya Subong meraka jematan mai anak seduai, Subong nadu pegai bepengadang jematan. Patut leka jaku tudah Subong nyelai amai. Kasih sayau madu perindu tang nadai panjai begulai. Bisi reti memagang semua utai nya. Jemilah pan lalu nanya apai iya baka ni laki iya mati. Lalu apai iya madah bai iya labuh niki pun jur. Tudah subung ka begaut pulai tang dikangau ka apai jebi ngasuh niki pun jur. Lebuh iya datai di ujung dan ti endur iya berindik patah. Nya ka alu mai nyawa tudah subung tu sekali. Sida ke ka bepadah ka Jemilah malam nya tang takut. Laban jalai agai langkau umai sida Jemilah ke lalu jauh tama ke puak kampung. Nya meh sida nganti pagi sekali bepadah. Enda nyangka ga Niang dulu madah ke bini iya diumai. Ok, naka tu aja meh jerita Subong enggau Jemilah ke ditusi kami serumah ngagai aku. Aku ngarap ke bala peninga terperendang enggau jerita aku tu. Betemu baru kitai bejerita tuai aku ke bukai.